wan wasetho ma gima ne watho gi ng'ano ne ne watho gi jama moro ne aka ndege niluongo ni olungo olungo olungo ni ema ne wathogo Mm. koro kane watho iwinja awinji kane wasetho
to wadhi e polo ka wasedhi e polo gima notimore ma in polo ing'e maber kabisa gima notimore ne watho kwa, kwa mer ineno Ehe. ne wametho ginene kama anya- gima nyalo paro ni ne akenda aparo ni ne wan e begesa kama ne wachako methe Mhm. kodi ng'e ni wadonjo e polo gi joni wuoka Mhm. an ating'o konyagi Nidhi gi ko- o- o- Magufuli. ee Mhm.
koro konyagi ema nating'o e lweta ma nathogo misinga Misinga. kadonjogo e polo ni e Mm. tarada gi kwarwa Kwaywa niluongo ni Rutha. Rudha. Eh. Mhm. Koro ka kwarwa onena, Ni wuoyi matin biare.
eh, wuoyi matin bi ane. Tapenji.
Eh, okwong- kwarwa okwongo luonga kaka okwongo kaka gini ne. Okwongo openja nang'o kaka i- openjo cha. Ni wuoyi matin biare.
Wuoyi matin bi ane.
Tapenji.
Eh, Kae to iome ang'o? Mawinjo ywakne ni dobed in koso dobed ng'a? Ng'ama winjo ywakne ni dobed aluochi to en ng'ama nade? Mano ng'a?
Mama nade? Mama nade? Mama nade?
Koro, eh, koro kwarwa nodhi otimo rieko moro. Mm. Odhi otudore gi ng'anene Mary Nyamagdala. Magdalene. Magdalene. Ehe. Kosetudore gi Mary gi, gi Magdalene Eh. to Magdalene omiye siri moro. Mm. Kare Nebukadneza e ng'ama chiwoga oda. Na ni kopo ni Oh. neno kisa neno sama itho matin cha Eh. kapok o- oywagi kata seche ariyo Mm. to gine ma gitimo survey. Eh. Gine ma gitimo survey koro iwacho ni en ma kopo nodhi dhi ire Mm. to nyalo wacho ni gine kwar wuwu kod to nyisa ni dwoko ne nyathini piny mm. kapok mal eh, gine en jolo gabriel item wacho ni miyo nebukadnesa ni asomo matin tidwoko ne ngimani iwuo kode ineno mm. koro kwar ma otimo ang'o kwar ma odhi ogo dil kocha to wuo kode mhm. kosego dil to wuo kode mm. to nebu oluonga to nyisa na dwoki piny ma in ibiro biro e tad koro ibiro biro e tad e tho mar adek itho mar adek Itho mar adek. ibiro duogo Mm. koro ne bwo tim ang'o dwoka piny Mm. eh? Mm. ok machiel kara nebni ok ng'ama rach kara ma Neb- nyinge onyinge kanyo neno nebni ok ng'ama polo rach we kora nyisi polo Mm. polo Mm. iseneno ka ng'ato kotho e to ng'ama gime- ng'ama pesa ng'ama onge pesa Hmm. ineno kaka ji ywak ng'ama onge pesa kotho ng'ato ng'ato kaka in kama kitho O- an to an gi pesa Oh, sawa. Ko wach ni kaka in. Ah, ah. Gechi lweti nono. Iseneno kaka Sawa, ne. kata kaka an katho.
Bas ko wawachi.
Iseneno dala ma ma gine ma pesa nitie. Aha. Ma bwana ji nigi mitokni geche madongo dongo. Mm, Kaka niwa.
Eh, ng'ato kotho e e dalano. Bineno ka ji ywak.

Timuli kama nago yawa. Ema.
Tima kama nago. Ngotoi.
Itie ka. Mano ka jadhier. Mano ka jadhier.
Eh? Mhm. Bwana itie ka. Mm. Yawa ngamonegi. Mm. Koro wanyisi mm. jogo kodonjoga e polo. to ka jadhier ng'ato ko- ka ng'ato tho to dhi e polo Mm. to gin gi section margi oon gi Gin- kam- kama oketnegi gin ok tergi ga golgotha Ah? gin iterogi jerusalem amoyo oh gin gidhi amoyo Eh.
pesa Polo- ber polo- polo polo mineno ni Mm. bwana polo polo koro gima ber Mhm. polo kidonja donja ni e Mhm. ji niduge te Ah, en mani koro pachi ana amago modhi e polo kare pachi koro ok par ni yawa ni mang'ane kata ni yawa koro en duk onge mano onge pachi Mhm, polo ji ni duge te mhm. ineno aneno to otwang' ne ji kanso mar ochere ma funde oyudo tich e polo bwana ma tich maonge kani polo nitie tich kweli kweli funde Mhm.
funde nigi tije polo marach donge ne ma gitwang'o ma- lewni marochere mineno kata malaikni twako Oh. eh?
emomiyo in ikawo in tich iseneno polo law mo mopogore gi white emitwang'o chon. ok anyal neno an pok adhi kare gimomiyo ikawo tich chon iwacho ni kata kaponi ni in gi tich piny ka kidok e polo pod iboyudo gi tich an kadok e polo Mm. pod abiro tweng'o Anadok, mano kara nyiso ni kara chako puonjra tijni. Kendo nga an tani nitie jok moko mochaya ma koponi obi otho. Mm -hmm. Twang'o nigi lewni mariche polo. Law marach ma en white adier lakini. Watem bedo ship ni kare.
Wale inde inde madani team. Mm -hmm. Amaka kodi.
Ah ah.
Temi to mondo de ah. experience no. kukicha kichier. Maluwo chano ka.